Johera mag Wuora, jodala mageno, ago ni Ruodhwa kendo Nyasachwa ni erokamano kuom loso thuolo majaber machal gi ma mar mondo wawuo kodi e kit weche machal nadi ma Jehova oloso e thuoloni. An mawuoyo kodi nyinga Pasta Goro Ongaro Isaiah, awuok e kanisa mar Bahati Ministries Sudan Ler e piny Kayole. To kapok wawacho wach moro amora johera mag Wuora, to wadhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasach polo kod piny duong'. kendo agone Ruodhwa erokamano, Nyasaye jang'wono. Jehova mar polo gi piny iber manade, chunya odendi jakondo mula, erokamano kuom loso thuoloni mondo oyal wecheni ka kinde pod nitie, Roho pi maler osir wach tho Kristo Yesu mara kuom nying Yesu, Amen. Johera mag Wuora, jodala mageno, adhi wuoyo kuom gima ondiki, ok gima ondikore kende, Gima okawne thuolo to ndiki. Okawne chok, indikego. Okawne kalam, samoro ma eh, man gi wino makwar, kata man gi wino marambulu, kata gi wino ma majan, tindikego e nyim dhoranga ng'ato e dala ng'ato, e dak ng'ato, e tedo nyar ng'ato, e ohand ng'ato. O kawuono jawa chiko mondo awuo kuom gima ondiki ma samoro kata wuoyi somo indike, samoro nyako somo indike, samoro nyako pong' omo pong' kama jogweng' wuoye ni nyathi jokang'ane ni nyathi malong'o maber machal nade kara jondiko to chung' kamoro nitie gima gindiko kuom nyathino samoro wuod ng'ato iwacho ni mato chieng' moro nokonyi dalagi kara nitie jondiko mobedo kamoro giwacho ni sendiko ang'o to ng'ato wacho ni andiko ma to moro bende wacho ni pok indiko machielo chak indik ma kawuono mwawuoyo kodi ni Yawa chiko mondo wawuo kuom gima ndiki. Samoro ndike e ngima mar ng'ato, nyathi ma noketo kuome geno, kara nitie gima nindiko ma wasigu to ne ndike kata onindo tindiko, kata osomo tindiko, kata owuotho tindiko. Sama niya ohala nitie gima nindiko. We asom gima ondike e Muma Maler mar Nyasachwa mapok olo. Daniel abich e wang'e. Weche mondiki e kor ot, ondikgi e kor ot kama ji duto nyalo somo, ondikgi e nyim dhorangach kama ji te nyalo somo, ondikgi e ngima ng'ato ji neno ma kata ng'ato owach ni nodhi e boma to joma en gi e boma kuro somo ondike maler ma kata dala ma nidonje nyar wegi ka nidhi tedo e gima nondiki kuomi sama nibiro koro nenore e lela ka ji neno We asomo e, e ndalo loch Ruoth Belshaza norwako jodongo alufu achiel e sawo maduong' mi nometho kodgi kane gimetho belshaza nogolo chik mondo kel kikombe gi tewni mag dhahabu gi mag fedha mane nebukadnezar kwar mare ogolo hekalu man jerusalem ji nie pati maduong' ji mielo gik madongo dongo ng'ato ngimane osechako dhi maber nyar ng'ato osechako pong' ohala osechako sudo ng'ato wacho ni kara lon ma nya oloni kara lon ni nyalo dhi koda maber kara seche miwacho ni gigi dwa dhi maber ni nitie gima kare jondiko ndiko gindiko e kit ngimani giwacho ni gimwandiko ni to nyaka to nonere ka timore e ngimane. Kawuono wakelo Yesu chier mar choke ja Galili, okewo ji audi Yesu wendo moromo. Ya e ondiki Jokolosai ariyo apar gang'wen ni chieng'no obiro rucho gi manade ma nondiki e kit ngimawa samoro nondik kong'o samoro nondik dhier samoro nondik ndulme samoro nondik kisoni ma nyathi ng'ato oyudo nyathi moting'e tiende oonge kod geno maro ni ong'eyo ni mano maram biro chako kawo kendo we atalie Yesu meja oke okay, ujua udi Luanda chir mar choke ja Galili ng'at moparo e Lazaro kanie bwo liel e lela ng'ama loyiere oh, iber manade jakondo mula nodwaro ni en gi jodonge kaachiel gi monde kod mond mamoko ometh gi gigo kapano nokel kikombe gi tewni mag dhahabugo mi giduto ne gimetho kodgi. Kane gimetho kamano, sama ng'ato ne dhi maber, ohala koro chako mako ng'ato wuothe taonde owacho ni kacha be nya yude contract ng'ato dhi e dak owacho ni nyasache duong' arus nyase timo an kod pete e lweta an ok achal gi nyi joka ng'ane kara nitie gima nondiki o oh, kawuono ni wakelo yesu komeko ma kata ng'ato ne ndik kod kalam machal nade ondike jokolosai ariyo apar gang'wen norucho gi manade ma nondiki ma notweyowa Ah, kawuono ni wawuoyo ka wachung' e remb yesu ratego okew jaudi lwanda chier mar choke jagalili ka wan wacho niya gima nade ma nondiki maketho par ng'ato gima nade ma nondiki maketho od ng'ato Gima nade ma nondiki ma ketho nyaka pith mar od ng'ato? Gima nade ma nondiki momiyo nyithi wuok nyalo dhi maber? Momiyo pile kod pile un mana kod ywak. Gima nade ma nondiki momiyo odno koko sike? Gima nade ma nondiki momiyo dang'no kwe kawuono onge? Gima nade ma nondiki momiyo alano nyumore? Norucho gima nondiki ma notweyowa. Ondike Daniel abich niya, Waywak nitie sibuor mar dhood Juda, maneja ema oselocho, okumba ema oselocho, ratego ema oselocho, komeko ema oselocho. En gi ratiro mar yawo kitabuno motiek nyaka kido abiriyo moruchi mondikie iye. En ka Yesu no en ka Yesu no, en ka Yesu no, en ka ja paradiso no, en ka chier mar choke, en ka Yesu wendo, en ka obro siro ng'ato Abraham mawuode Tera Jehova um, orito mochopo higa piero ochiko gochiko eka owuoyo kod uh, Abraham okone ni ibiro bedo wuon pinje. Mano to higa to oseniang' ochopo higa piero ochiko kod ochiko. Samoro osenyieri ni nalor, samoro osenyieri ni migumba. Sa Nyasaye Jehova ema ong'eyo owadwa min odi ma in godo no. Wawacha wacha ni kawuono Jehova sani oseromo. Ruodhwa pok odeko obiro rucho. Ruodhwa pok odeko obiro rucho. imanade manondiki od ng'ato imanade manondiki ohand ng'ato imanade manondiki inyar ng'ato ni koting'o nyathi to onge geno biro lwar kaka moro cha nolwar wawacho ni obiro rucho gi manade mondiki manotweyowa duong' odog ni jakondo mula duong' odog ni wendona owuoye chakruok pradek ariyo matindo prariyo kod auchiel prariyo gabiriyo Upenjo Jakobo ma wuod Isaka ni nyingi ng'a? Kawuono ng'ato fulafula nyinge wach ni kawuono nyinge dalawa bana osendiki gik maricho okone Jakobo ni winji wuod Isaka kochakre kawuono ero nyo chien kacha to nyiluonge ni Jakobo ero chien kacha nyiluonge nyako maonge tedo maonge dak ma ji osiko kuodho pile kod pile ni kata ineno duogo ka ma koro duogo ni samoro riembe o nyiso Jakobo e chakruok piero adek gariyo matindo piero ariyo gabiriyo ni kochakore sani wuod Isaka ok chak luongi ni Jakobo imi nying manyien iluonge ni Israel ng'at mogwedhi. Erego ng'ama ting'o bade mawacho ni kata nondika ang'o e dalawa Ah, Jehova miya nying manyien kawuono. Nying manyien na anyuola ok nyal chiwe. Nying manyien na ajuoke onge kode. Nying manyien no kata tije madongo onge go. Remo mane ochwere musalaba Kalvari, Yesu ratego meja, ratego okewo ji udi, Yesu nyalo chiwo nying manyien kuom ng'ato. Dala mane osenyier, mane osieb gi um, mane owach ni dalano to ndela emimuode. O dalano de emimuode. dalano ikuchame kuon thing mage ma jehova losi mabed nying manyien ere go ng'ama oting'o bade malo sani wacho ni jehova kata nondika ng'o dalawa ibiro rucho kod rembi manochwere musalaba ibiro miyowa nying manyien kawuono duong' odog ni yesu duong' odog ni ratego duong' odog ni ng'ama loyiere ondike jeremia pradek matindo aboro abiro turo jok moket e ng'utgi samoro nondiki gimoro mosekelo tuo wache ni kawuono jawa turo jokno gima nade ma nondiki rucho to turo jokno ondike zaburi praboro gachiel matindo auchiel abiro golo ting' mapek mar odheru ma oketie goku kata ne ndikgi manade Omiyo ng'ato pile kod pile kowuotho to onge geno. Wan kod Yesu dwoko, wan kod Yesu dwoko, wan kod jadwok geno. Kama geno norume, odonjo dala gi Lazaro ma ja Bethania, oyudo ka ywak kod koko nduru opong'o dala, jodongo bede tie chiel, geno oserumo. Sama Yesu odonjo, meja ochibo kar liel, wacho ni goluru kidino oko. Kawuono ni gima nondiki igolo oko, iruche, imi nying manyien e nying Yesu ja Nazareth. Duong' odog ni wendo. Gima tamo Yesu pok one. Zakaria ang'wen matindo abiriyo wacho ni kata thagruok ma Zerubabel ni godo rom kod gode Jehova nisi Adonai Ebeneza biro pieyo godego machal kaka pewe ema nade ma nondiki kuomi merwa momiyo kidonjo nyaka e dala moro tisemo mondo mi kik ibedi chandruok marom gi gotno ruodhwa biro pieye mochal kod got ka- mochal kod pap kawuono gima tamo ohala nosudo Awacho kod Yesu kuom remb Yesu ratego ni kawuono ni omuga komeko chiero mar choke jalimbe biro toye matindo tindo. Oh, kawuono ni thagruogo no marom kod gode me jabiro pieyo machal kod pewe nying Yesu ja Nazareth. En tuo mane manotem go Lwanda motame loyo olimo wuoyi kanie eliete e piny jogerasi ka wuoyi dhomo kisungu madongo to ting'o pokora bolo kaachiel koda losruok mag dhano mage modhumogo kisungu mag malariany madongo dongo Oxford kuma nodhi kawuono owacho ni Yesu samang' norom kod ng'ato to ng'atno okang' nobed kaka en pile wach ni Yesu rom koda mondo anda kik chal kaka pile rom koda mondo nyinga mane osewachi ni ok nolosre dala ni Yesu lok nyinga kaka ni loko nying Jakobo Manuel lok nyinga kaka ni loko nying Sarai moting'o nyathi e tiende Yesu lok nyinga kaka ni loko nying Ana sama ni nyiere Yesu lok nyinga Yesu lok nyinga maneja lok nyinga ratego lok nyinga sami nyiera lok nyinga sami kudha lok nyinga sami siya gi um yesu lok nyinga sami wacho naonge gima darwak yesu lok nyinga lokie nying dalawa yesu lokie nying dalawa ratego mum mawachona niya e kwan prariyo gadek matin apar kod ochiko o jehova shalom wacho niya nyasaye ok en dhano o kowacho nobiro loko nyingi mondo oruch gik ma nondiki mopie gode madongo dongo jehova ok en dhano nyasachwa ok en dhano osewuoyo owacho ni dala wuo biro ting'o malo meja osewuoyo owacho ni biro ting'o nyathi e tiendi etego osewuoyo kata ng'ato wach ni ok nonyalre Mano we chike iti, rit gima Jehova wacho, kata wach ni nyithindi ok nosom, owe miyi kibaji, owe miyi kiondko. Jehova osewuoyo, owacho ni ok en dhano. Manuel owacho ni ok en dhano. Duong' odog ni ratego, duong' odog ni nyakondo mula. Jeremia apar gochiko Matindo apar gochiko wacho ni Jehova biro mwomore kaka sibuor sama ang'o nomwomre kuom wasikwa motamore nindo gotieno ka dwaro ni mondo miechwa mondo olwar. Jehova ok en dhano osewuoyo, obiro mwomore kaka sibuor manejano Jeremia prang'wen matindo ang'wen wacho ni kawuono agolo nyororo ok e lweti obed nyororo mar dhier obed nyororo mar aseye nyaka maga nyiera mane nyiero godo nyar ng'ato wuod ng'ato o oh, jehova biro mukoko kawuono sa prabich gang'wen matindo apar gabiriyo wacho ni onge gi lweny molosi mondo inyi mano inyi Kata ne ndiki ni dalano ero higa ka higa ji nyaka thoe ma ji ong'e maler ni kata kowinj gimoro ka ywak chien to mano ng'e ni wuod jokang'ane moro nyaka bed ochako nindo gweng' ni er gini ema githoro tho ahinya norucho gima nondiki ma notweyowa wacho wacho ni jehova kawuono iruchonwa dalawa ka gima nondiki japuonj irucho e oda ka gima nondiki ni waonge kwe ruoth irucho kuom jaoda mana kendo kahero ni gimomiyo kelo koko jehova kawuono ruchi Gima nomiyo ohanda ni ok nyal sudo Jehova kawuono ruchi. Gimomiyo nyithinda ok nyal somo madhi maber ma kochopo e klas moro to an ema nyithinda yudo nodonje changa gin ema gimadho njaga iluonga sikul pile pile kawuono Jehova ruchi. Gima nade mane jasigu nondiko muga chier mar choke Yesu ja Galili simba ruchi. Duong' odogni. Isaya prariyo gariyo prariyo gabich wacho ni chieng' nomoso malo mane ogur matek nopudh oko kata nogure mochwade gi nyundo mar klohama kata nochwade kod nyundo marom nade ibiro pudhe oko mathayo apar gabich apar gadek wacho ni gimoro amora ma wuora manie polo ne oko pidh ibiro pudh oko na umachielo apar gadek wacho ni nyororo ni biro chodoko wang'eyo jawa shalom mowuoyi sa apar ang'wen kod abich owacho ne ruoth kuros niya asebako badi ma korachwich mondo ilo wasigu mochung' mbeleni bed ni wasigugo gin apar kata piero ariyo bed ni udak kodgi e plot kata utiyo kodgi bed ni un kod wasigugo nyaka kama utiye nitie gik ma gindiko kuomi sami onge nitie gik ma gindiko e ohala sami onge iluongo wiye nyangumi manie e, e, ei pige piny iwachonegi ka kohandi dhi maber onego bed ni wang' ni ndike ni mondo lwar kawuono wating'o yesu meja ondike jeremia prariyo gadek prariyo gochiko ni wachna chalo mach wachna chalo nyundo obiro baro lwanda matindo tindo kawuono wating'o mach wakelo Pano Yesu meja chier mar choke, wakelo ja Galili mololwanye musalaba Oh, bro toyo kidi matindo tindo Luanda no ibiro bar. Wan kod Yesu komeko bro baro Luanda no. Mag gik manade manondiki e piny ing'e nyar ng'ato bro baro Luanda no. Gima nade masando ngima ng'ato momiyo nyar ng'ato ok nindi ma en kod rem otieno tulu nondik kuomere. Oh, kawuono wakelo wach mar Jehova Shalom. Jeremia prariyo gadek prariyo gochiko wachna chalo mach wachna chalo nyundo duong' odog ni Yesu ratego wang'eyo Jehova nisi moloko nying Esta nyathi kich mobedo mikach ruoth wang'eyo Jehova nisi mowuoye Jeremia achiel matindo apar okone ni winji wuod Ilikia asemiyi teko mar muko gi pudho gi go piny koro kata ne ndike sa adi tich adi kata ne ndike gotieno sama unindo ni dala ni dhok ok nodonji onge nyako manokendie ondike jokolosaria apar gang'wen norucho gima nondiki manotwewa Wawe ajondiko ndika ndika. Sama ikale shopping center maru kidok dalau. Giwacho ni matok nodogi e boma ka ngima. We aweya gi ndika ndika kod dhogi. We aweya gi ndika ndika kod wiye le machal nade. Kata giom tiende ang'owa kuma nade. Kata giom onding' ang'o kata gikel ng'ede ang'owa. Norucho gima nondiki manotweyowa. Wach Jehova en mach en nyundo obiro baro lwanda matindo tindo wabiro wuotho ka wan jochir ka wating'o yesu ma ja okew ji audi lwanda chier mar choke ja galili yesu wa moro amora tego pod ni kod loch wacho niya biuru joma ogangore gi misike mapek abiro miyo uyweyo e chandruok ma in go Yesu biro miyi yweyo e aseye ma nitie. Yesu biro miyi yweyo e tuoche mikala. Yesu biro miyi yweyo koso school fees ma in go. Yesu biro miyi yweyo. Duong' odog ni ratego. Zaburi prang'wen matindo ariyo wacho ni noywaya kogola chuodho motimo todo. Mane kama Jehova gole ji. Otodo kama otop kama ji ok nyal bede kodi. Onge ng'ama nyalo go kodi mbaka. Ang'eyo nyako ma iye nochwer tobo tobo higni apar kod ariyo sama noromo kod Yesu dokta, sama noromo kod Yesu osiptal, sama noromo kod Yesu nyamrerwa, sama noromo kod Yesu ajuoga mar ajuoke mane sama birege mag ich mane go tobo tobo mane jochiende ne modho mane ondik kuome ni en notho ka iye sande Wuon wawacho niya, ich masendo no nyaka owinj dwoko, nyaka owinj nying Yesu Ratego, nyaka ogo sarut. Sama noromo kod Yesu Muga momako riak lawe, ere go ng'ama dhi mako riak law Yesu sani? Mane sama ijno noling'ie ti. Sama wawuoyo ni ere ng'ama dwa dhi ewi chonge kawacho ni japuonj abiro kawuono rese dalawa japuonj abiro kawuono ni japuonj abiro kawuono ni ratega biro Owacho ne Jeremia e Jeremia achiel matindo apa apar ami teko mar muko gi pudho gi go piny kaachiel kod pidho kod gero wan kod gigo te lwetewa ka Jehova osemiyowa tekono gima nade mane ruoth ok opidhi biro pudhi e nying Yesu ja Nazareth kata nondike gi joma nade tich adi manondiki ni dala uno nyaka nolokne kaka kaburini norucho gi manondiki manotueyowa kata ne ndik niya, in ok dibed gi tedo kamoro, ibiro dhi ka tichak idhi ka. Kawuono Yesu rucho, Ratego rucho, Manuel rucho, Osana rucho, Jagalili rucho, duong' odog ni meja. Ngeche pradek matindo pradek wacho ni mokwongo en sibuor, Onge le moro amora maromo kode. Kawuono ni kaw Yesu mondo irwake dalau. Kaw Yesu mondo irwake ohala. Kaw Yesu mondo irwake tiji. Mokwongo en sibuor. Onge le moro amora maromo kode. Fweny adek matindo aboro wacho naseketo dhote mbeleni ma onge ng'ata ng'ata manyalo chako loro kata ne giwuotho tich adisadi ma gindik ang'o ohala no onge ng'ama biro loro kata ne giwuotho kuma nade ma gidhi ginindi e bwo liete joma nosekotho kilamo godo wiye joma nade o oh, aseketo dhote mbeleni ma onge ng'ata ang'ata ma biro chako loro mano jehova shalom mano jehova adonai asomo isaya piero ang'wen gadek matindo ang'wen e wang'e duong' odog ni nyakwar jese duong' odog ni yesu wendo wang'e ija galili Yesu mareso joma okwamo, joma omoko e anete, joma omoko e pidh yugi, joma ji ne ok kwan kaka gimoro. Yesu losogi ma gichiemo kod ruodhi. Ng'ama nade madwa biro ir Yesu kawuono mowach ni japuonj, aseneno gima ondiki e ngimana, aseneno gima ondiki e oda, aseneno gima ondiki kuom nyithindagi Aseneno gima ondiko kuom chiega ni, aseneno gima ondiko kuom chwora ni. Jehova ruchna gima ondiki ni kawuono saa apar ang'wen gadek matindo ang'wen muma wacho niya, thuon wach Ruoth Nyasaye kende e jawar, en kende, en kende, onge Nyasaye machielo maromo kode. wang'e Elija ma jatishbi koromo kod ajuoke mia ang'wen piero abich mag Baal. Idwa luong Nyasaye mangima mano kowe oko mag profet mag Ashera kaachiel kod Dagon kata wasigu luori mokete diere. Ruoth Nyasaye kende jawar kata wach nohandi nondik ni biro rumo. Ruoth Nyasaye kende jawar, kata nowach ni ok niting' nyathi e tiendi. Nyasaye kende jawar, kata nondik ni kahera notieki. Ruoth Nyasaye kende jawar, kata nowach ni Covid-19 biro tieki. Ruoth Nyasaye kende jawar, kata nowach niya, isombe nyithindi ok nochom kuro. Ruoth Nyasaye kende jawar, Somo gima ondiki e Muma Maler mar Jehova. Isaya prang'wen gadek matindo ang'wen akwanou ka gima nengone tek nengoni ok yot kaka wasigu parono nengoni ok yot nengoni omiyo yesu dhi e bawo nengoni ok yot joma paro ni nengoni yot ni ok niyud kari nokonegi ni nengona tek nomiyo Yesu ka Jehova odhi e musalaba mane jawache bao kanyo ni biura biya jomo gangore gi misike mapek nengo ni tek bir Yesu kawuono mano remo man kod nyalo mano remo man gi teko nitiere remb rombe manoseyang' e mier ma buru noseiko chon ma koth nogoyo molalgo remb yesu pod numu mane jakwanou ka gima nengo ne tek kata ne wach ni unto dala wuok e nyal yesu wacho ni nengo ni tek kata nowach ni ohandi ok nosudi yesu wacho ni nengo ni tek irom gi ng'a japuonj madapimigo kwanou ka gima nengo ne tek Bende un joma ogen mahero, mano gima Jehova wacho. Kata onge ng'ama odichi kodi, Jehova oheri. Kata iwacho ni kwani ka gima nono, Jehova pod oheri. Mori kwani ka gima nono nikech nyathi pod iongego, Jehova pod oheri. Samoro ikwani ka gima nono nikech samoro pok niting'o nyathi e tiendi Jehova pod oheri obro loko nyingi. Pok odeko mondo par Ana kawuono ni mondo mi nyaka nyiero mar Penina ling' thi. Yesu ere ng'ama romo kodi. Omiyo achiwo pinje mamoko mondo awarugo Adiera chiwo jomoko nono mondo aresgo ngima wabiche wang'e. An kodu, omiyo kik ubed maluor. Mano Jehova mowuoyo. Kik ubed maluor ni wasigu oramo. We bedo maluor ni wasigu nyoramo. Wan kod Jehova El Gibowo. wan kod Jehova Nisi, kwani ka gima nengone tek, mano Nyasaye mar polo gi piny, gima nengone tek irito, gima nengone tek ok rit kod awuoch man, rite kod askeche madongo dongo, kata awuoch man koketi, iketo moro oko to iketo moro iye. Mano e gima Jehova timo, orito dalani, orito odi, nengoni tek. Jehova wacho niya, kata ne ndik gima nade kuomi, we chandi, nengoni tek obiro wari obiro resi mano nyasachwa mapok oloho obiro chung'ni e lweny oparo jo-israel ka wuok e piny misri ka farao luwo bang'gi duong' odog ni wendo nam bende ni mbele o duong' odog ni ratego to ka nam ni mbele to abunge ni kumachielo gode bende ni bathe kumachielo jehova wuoyo kod musa wuono ni kono jokedo niya giwe luor kawuono ni Gibiro neno teko Jehova kawuono ni kata nondiki we luor gima nondiki ni rucho. Ibiro neno teko Jehova. Zaburi pradek gachiel matindo ang'wen. O Jehova iber, Nyasacha iromo. Zaburi pradek kod achiel matindo ang'wen walamo kodi Rita maber mondo obadho mosechikna kik maka. Ting'a ting'a badi malo mondo iwach ne Jehova obadho mosechikna mano ndike dalawa. Obadhono kik maka, obadho mar tuo kik maka, mar gope kik maka, mar aseye kik maka, mani nyithindo koso school fees kik maka, nakoso rent Jehova kik maka. Los dalawa kawuono, obadho mochikno kik maka. Jehova, in e kar konyruokna. A Nyasaye, aketora e lweti mondo iwara, nimar in e Nyasaye ma jaadiera. Wadhi kodi e lamo. Jehova mar polo, Ruodhwa ma nyaka chieng', pare jaduong'ni, pare merwani. Pare nyathi sikul ni yaye Nyasachwa. Pare dala ma nondike gik magalagalaga ni ruoth. Pare owadwa ni yaye Jehova. Chung' kod jogi ya Nyasaye ma pok olo. Sir gi japuonye kawuono. Mi jogi nying manyien. Pan gi e lwanda ni yaye Ratego. ichielgi kod ng'wono ni a Nyasaye malich to mana kuom yie e nying Yesu amen. Jera mag wuora jodalo mageno an mawuoyo kodi nyinga Pastor Goro Ongaro Isaiah awuok e kanisa mar Bati Ministry Israel Ler e piny Kayole namba nama dang' iyudago en 07